Tabakgolo ke gore re bolela mo Institšhuting ya rena re fana ka Dawa ka Sepedi. Lekgono ka ge e le setlwaedi ke tla rata gore polelo ya ka e kgolo ke tle ke le tlhalosetše ka mabapi le Satane. Ka leleme la Arabic re mmitša gore ke Sheitan. e lego yena Iblis, ka Sepedi ke yena Satane. Go bohlokwa kudu re le dibophiwa tše e leng rena batho gore re tsebe gore a na yo Satane mešomo ya gagwe ke eng le gona re ka efoga kotsi e kgolo ye e le gore e ka re wela godimo ga gagwe. Potšišo nka botšiša pele ke tšwela pele gore, Ke mang lenaba le legolo go batho? Ansara e no ra gore ke yena Satane, ke lenaba le legolo go rena batho. E bile ka buša ka re, Ke maswanedi gore o tsebe lenaba la gago ka nako tšohle. Ge o le motho, ke maswanedi gore o tsebe gore a lenaba la gago ke mang. Bonaba bja Satane bo thomile go ba go bomang? Ka ge re tseba ka Lentšu la Modimo le re bontšha gore bonaba bja Satane bo thomile go Adama le Efa. Gobaneng a ba hufagetše? Ke tla laetša dintlhanyana tše mmalwa go bontšha gore gobaneng Satane a hufagetše yo Adama le Efa. Ntlha ya mathomo o ile a ipona a le kaone go bona ka ge a ba tletše pele go dibopiwa tša Modimo. Ntlha ya bobedi o ganne go khunamela yo Adama e le go mo hlompha. a ikwa a bapetša gore o hlotšwe ka mollo mola Adama a etšwa tlholong ya mong. Ke ka moo re hwetšago e le gore Korane ya re botša gore Satane o ile a re ga a fetola Morena, a re, Ana khairu minhu, ke kaone kudu go yena.

Morena Modimo wa rena ka nako tšela a boledišanago le mangeloi a Morena pele go ka ba sebopiwa se ba rego bo motho. Allah o re, Inni jaa'ilun fil ardi halifa, Ruri-ruri lena mangeloi a ka, Ke ile go hlola sebopiwa se sengwe mo lefaseng seo e tlo bago kemedi ya lefase, se tlo bušago lefase. Ke ka moo Korane e re laelago ka gona. Ntlha ya bobedi, re lebelela, re hwetša go e-na le lehufa la Satane go Adama.

Le mamanyelo e khunamelang yo Adama. Ba ile ba dira jwalo ka ge Morena a ba laetše, Fasajadoo, bohle ba mo khunamela, illa Iblis, ntle le yo Iblis o lego yena Satana. Gobaneng? Aba wastakbar, o ile a ba le boikgogomošo a gana go khunamela yo Adama. Tabakgolo e leng?

O ntlhotše ka mollo gomme yena wa mo hlola ka letsopa. Ntlha ye nngwe ye re tlago go yona e re bonaba ba Satane. Yo Satane e ile a bontšha bonaba bo bogolo go moporofeta ya rena e lego yena Adama. Satane o rata go phediša Adama le Efa gabohloko.

Satane a leka go ba huetša, a leka go ba ntšha ka Paradeiseng. O ba hueditše, a ba ntšha ka Paradeiseng yeo Morena ba ba beilego ka gare ga yona.

Tšwalang ka mo gare ga paradeise ye ke le beilego go yona, e bile le tla buša la tsogelana maatla ka bonaba. Kua lefaseng le tla dula feela motsotsonyana nakwana ka boiketlo bja nakwana. Satane o bjang go bana ba Adama le Efa? Ke dintlha tše ke tlo bolelago ka tšona tše. Dintlha tše ke tše senyane. Ntlha ya mathomo, ntle le go senya nako, Satane go rena bana ba Adama le Efa o re baketše bonaba. Ntlha ya bobedi, o re hloletše mathata le lehu lefaseng. Ntlha ya boraro, o re hlohleletša gore re swane le yena ka go sela taelo tša Modimo. Ntlha ya bone, O re fa thuto ya go bolayana lefaseng. Ntlha ya bohlano, o re ruta mahlale a go obamela medimo e šele. Ntlha ya botshelela, o re fa thuto ya go bolelela Modimo maaka. Ntlha ya bošupa, o re fa thuto ya porofeto ya maaka. Ntlha ya boseswae, o re huetša thutong tša maselamotse le boloi. Ntlha ya bosenyane o re huetša go rata lefase go fetiša bophelo bjo bo sa felego. A re ka efoga bjang kotsi ya go hlankela Sathane? Ke potšišo. A re tla ka efoga bjang kotsi ya go hlankela Sathane?

Korane ya re hlohleletša gore, Lena badumedi ba dumelago! Ittaqullah, boifa Morena Modimo wa lena hakkato-katee ka poifo le tlhompho yeo a e deservago. Gomme ge le sa phela mo lefaseng le direng, Wala tamutunna illa wa antum muslimun, le se ke la ba la kgaoganywa le lefase le ka lehu ntle feela le ge le ka kgaogana le lefase le le le badumedi go Morena.